kozeseza okutuusa ku lunaku luno nga ffena tukyali balamu
mu ngeri enjawulo njagala okwebaza mwenna abasinga mumanyi nga bwe ntawaana na bulwadde bwa asma neebaza mwenna ababadde bansabira omanyi ripoota bwe zitambula oluusi we zituuka nga ziri exaggerated waliwo mukwano gwange siyatuyanga nti owaayi kiwulira oli muyi onootera okufa
oh, gamba nti aa si kituufu the rumors of my impending death are greatly exaggerated naye neebaza n'abalala bonna abampeereza eddagala recommendations ebimu tubigezezaako naye waliwo ebirala Ah, nga birabika dda- biganda nnyo kankomaawo ebyo tubyesonyiye naye mweyongere otusabira kuba asthma nga bwomanyi some- it tends to be chronic uh, you get some bad days and some good days naye mukama akyatukuumye era tusaba akawunguzi ka leero nsobole okumalako program amiina nga sirwaninze out of breath Eh, wow Amiina.
weereza
oku, oku greetings okulamusa kuva wa mukyala wange Kate Mugerwa abaddeko wano ku kamera naye avuddeko naye ali kumpi wano yagenda okuba time keeper wenaaba ndi ku lwali nga mpisizaamu nnyo ajja kukasukira kakasukira nti alo obudde bukendedde tusigale nga tukyali ku pulogulaamu kaakati ekyokuyiga kyaffe ekyaleero kigenda kuva mu kitabo kya makko chapter essuula ey'ekkumi olunyirira ana mu mukaaga okutuuka ku lwataano mu ebbiri nsaba mukyala harriet serwanga atusomere mu ddoboozi ery'omwanguka nga ffenna bwe tuwuliriza Alright.
Makko essuula kkumi olunyiri olwanamu omukaaga okutuusa ku lwana uh, sorry awataano mu bbiri awo bwe baatuuka e yeriko bwe yava um, yes awo abo bwe baatuuka e yeriko bwe yava mu yeriko ne bayingira n'ekibiina kinene okay one moment Msonyiweko. I need some extra light. okay. Awo bwe baatuuka e Yeriko, bwe yava mu Yeriko n'abayigirizwa be n'ekibiina kinene, omwana wa Timaayo, Battimaayo omusabi, omuzibe w'amaaso yali atudde ku mabbali g'ekkubo. Awo bwe yawulira nga Yesu Omunaazaaleesi ye wuuyo, N'atanula okwogera waggulu n'okugamba nti, Omwana wa Dawudi, Yesu, onsaasire! Bangi ne bamuboggolera okusirika, naye ne yeeyongera nnyo okwogerera waggulu nti, Omwana wa Dawudi, onsaasire! Awo Yesu n'ayimirira n'agamba nti, Mumuyite. Ne bayita omuzibe w'amaaso, ne bamugamba nti, Guma omwoyo, golokoka, akuyita. Naye n'asuula olugoye lwe, n'asituka, n'ajja eri Yesu. Yesu n'amuddamu, n'agamba nti, Oyagala nkukolere ki? Omuzibe w'amaaso n'amugamba nti, Labooni, Njagala okulaba. Awo Yesu n'amugamba nti, Genda, okukkiriza kwo kukuwonyezza. Amangu ago n'azibula, n'amugoberera mu kkubo.
Weebale nnyo mukyala Sserwanga
okutusomera ekyawandiikibwa obulungi bw'otyo. Kirabika eh, sente ezakuwerera tezaafiirayo
amiina
ekyokuyiga kyaffe akawungezi ka leero kiriko omutwe ogugamba nti oyagala nkukolere ki what do you want me to do for you naye nga tetunatandika kuyingira mu kyokuyiga kyaffe waliwo oluyimba oluseeneekirirwa ennyo ah, muyinza okuankotenekotizi naye oluyimba luno omuto waffe sisita waffe priscilla serunjogi yalukompoozinga era n'alurekodinga abadde waakuluyimba live akawungeezi ka leero naye bambi ate n'akwatibwa ekifuba uh, two days ago eddoboozi ne ligendera ddala kitukoze bubi naye recording is just as good era tugenda okuwuliza oluyimba luno kuba lukwatagana nnyo n'ekyokuyiga kyaffe ekyakawungeezi ka leero oluvannyuma oluyimba bwe lunaggwa tugende mu kigambo kyaffe

Amiina.
Amiina nnyo. Amiina nnyo. Amiina.
Abaagala oyinza okugenda ku YouTube ne muteekamu Lucilla Serunjogi. There are several other very beautiful songs that you can enjoy. in the privacy of your homes kale katusabe ayi mukama katonda kitaffe omu ngulu tukwebaza kubanga oli mulungi tukwebaza kubanga otukuumye nga tukyali balamu newankubadde nga tetusaanidde tuyita omwoyo omutukuvu ayi mukama ake akawungeezi ka leero atuluŋŋamye nga tuyiga ekigambo kyo ebintu byonna bye nnaayogera ayi mukama biba ebyo ebiva mu kamwa ko nze mbeere just a mouthpiece era nze mbule gw'olabike ku bwa yesu kristo mukama waffe amiina olugero luno olwa batimaayo ffenna tulumanyi bulungi tulusoma twatanga kulusoma nga tuli bato ne tulusoma you read it over and over again mu nsonyi wenja kukozesa ennimi zombi kuba zombi nzimanyi tekirina mutawaana kansuubira nti wajja kubaawo ayisibwa bubi naye gye tukoma okuluddamu okulusoma ng'abaganda bwe bagamba nti addiŋŋana amawolu Jose Lwanga balumalayo batya?
Yagajjamu omukkuto. Weebale nnyo.
Manyi Harriet akubye akaama naye tugendera awo. Ogenda n'osoma ekino kati ate ekyo nakisoma dda naye ate n'ozuulayo anga endala kati ate wano namiisingawo. Naye no battimaayo okay kitegeeza nti yali mutabani wa timaa naye erinnya lye tetulimanya actually when you stop to think of it baga nti batimaayo kubanga mutabani wa timaayo erinnya lye kibanga bw'ogamba nti ndi mutabani wa mugerwa mba sikubuulidde erinnya lyange wabula ekinyumira enyo nti kati timaayo singa alina abalenzi abalala nga bataano oba yandibayise battimaayo 1 2 3 4 5 simanyi ngeri gye baakikolangamu naye bayibuli etugamba nti battimaayo ono yali muzibe w'amaaso bayibuli tegamba nti yali kiggala nti oba yali kasiru yali asobola okuwulira yali asobola okwogera ekizibu kye kyali kimu kyokka nga talaba kale bwe tugenda okwetegereza olugero luno luyitemu olugero lwa batimaayo tulabe lessons ki tusome busomi tugambe ti yesu yakola miracle oba tulina practical lessons ze tuyinza okujja mu lugero lino nga tugenda tusoma mpola mpola nga bwe twekkaanya bwe twekkaanya byonna ebirimu bayibo nga bwetugambye nti omusajja ono bambi yali talaba naye sitaani bw'aba akutuusizzaako obulemu obw'engeri yonna mukama waffe yesu kristo ataakwongera amaanyi mu eri endala ey'obulamu bwo era kyemmanyi nti battimaayo ono newankubadde yali talaba kyemanyi nti amatu ge gaali sharper than those other people abaali basobola okulaba ekyo tukiraba nnyo bulijjo gamba singa olaba abasajja abalina polio nga baalemala amagulu below the west bw'olaba waggulu wano balinga bakanyama upper body strength katonda alinga abaliwa nti nga bwe mwala nga bwe muli abalema kambawa amaanyi mu upper body agasobola okukola ki agasobola okusindika obugaali buli mwe babeera n'olwekyo nkakasa nti batimaayo ono newankubadde yali muzibe sharp hearing eno yali enhanced era n'abo bonna abaamwogerangako n'abaamulangiranga okusabiriza bonna yali abawulira bulungi bwe twali tukula ku kyalo kye bayita kalungu kumpi n'ebugema twalina mulirwanwa waffe nga bamuyita katooto yali musajja ng'alina eriiso limu eddala lyafa bambi nga tulina abaana be tuzannya nabo abamu baali bamuyita matiya omulala kalooli naye lumu twali mu mmwanyi nga ne muzeeyo kalooli katooto mwali yali ndowooza oba yali anoga mmwanyi naye nga waliwo omuddo nga bwemanyi omuddo ogubeera mu mmwanyi ogwa gurini Katoro nakati abange abange omusota omusota gugu gugu gugu tukandima fa abaana twali abaana nga mukaaga mulamba kati wobazaamu emirundi ebiri amaaso si kkumi n'abiri ffe nga omusota tetugulaba muzeeyo weeriisa olimu nga insistinga nti omusota guugwo amala gwo kuba muggwo ne tulaba kutandisa okumuvi nga tugaa nti eh naye bwe twakola you look back noga nti omusajja weeriisa erimu how was he able to see kyekiri kyembagambye nti yadde eriiso lino katonda abanga atwala paawa yandibadde mu liri yonna n'agisa mu liiso lino erimu n'osobola okulaba n'amaanyi agasinga ag'abali bonna akati nga bwe tugambye nti batimaayo amatu gaali sharp ng'awuliriza byonna byonna surroundings zonna nga tewali kimuyitako ng'awulira abantu be boogera okay. kaakati bw'awulira nti yesu agenda kuyita mu sayidi ze wali ne yeetwala ekifo n'atuuka mu kifo kyenyinza oga nti ekyamuwa best chance of success lyekoona n'agamba nti wano wendi mu kkoona wano wano wafuna tewali yesu ngeri gy'agenda ku miisi nga wano okugyako nga naye muzibe nga nze n'asigala mu kkoona kati ekyokuyiga kino putting yourself in a position that gives you the best chance of success nti bw'oba oyagala obuwanguzi kola kyonna okulaba nti owetadde mu kifo ekijja okukusobozesa okufuna obuwanguzi obwo kamba weyo practical lesson gamba singa oli muvubuka omuwala oba ow'obulenzi ng'onoonya omubeezi akusaanira genda mu bifo ga youth gatherings participate in youth choirs church potlucks those are the places that will give you the best chance of success nga battimayo naye bwe yagamba nti ekkoona liri lyerifuna wano wenjo wenina best chance of succeeding yesu andabe nga ndi wano naawe bwogenda mu bifo ngaebyo that increases your chances nti ojja kusangayo muvubuka munna anaakusiima naye bwobeera ne bwobeera nalulungi otya naye n'osigala ku kyalo ewammwe ekyannamukaaka oba oli awo bayinza obutakulaba ye lesson number one put yourself in a place that gives you the best chance of succeeding kaakati katugende ku ekyokuyiga ekirala nti tusaana tumanyi nti buli lwoba nga olina kyoluubirira bw'oba nga olina goolo mu bulamu bwo Njagala okimanye nti wajja kubaawo abantu abakuwakanya. Wajja kubaawo abantu nja bayita ba haters abatayagaliza abajja okukuopozinga all the way bakumalemu amaanyi bakugambe nti ah, ah, kusoma medicine eh, medicine tomusobola sure ewamwe mu famire yamwe yona waliwo yali asomye medicine kakati gwe lwaki olowooza nti gwogenda okusoma medicine abantu ngaabo babeerawo ate ekyewunyisa ekyennaku nti some of those people may actually be members of your own family abandi badde nga bali naawe mu kukuwagira ate be ba haters be bafuuse abatayagaliza in the case of Batimaayo ba haters oli abamuga nti a musajja gwe sirika otuwogganira keep quiet shut up gye baakomanga okudisikalekinga omusajja ono naye gye yakomanga okulinnyisa eddoboozi lye remember ku beginning twabagambye twagambye nti omusajja ono yali muzibe w'amaaso bwe bulemu bwekka obwamuliko naye yali asobola okwogera yali asobola n'okuwulira n'akozesa eddoboozi n'aga nti ah, temujja kunnemesa n'asobola okukola ki okukakinga attention ya yesu okay. kaakati ate kirala kyenjagala twetegereze nti yesu bw'ayita battimaayo njagala mulabe ba haters ababadde bamukotogera all of a sudden ne bafuuka mikwano gye they change their tone kati i beera mugumu jangu ddamu amaanyi akuyita these are the same people a while back abadde amugamba nti ki totuleekaanira totawaanya yesu waffe tuviire naye nga ne mu bulamu bwaffe bwe tulimu wali imagine uh, yoweri kaguta museveni ng'akulonza akuwadde obwa minisita mu kabineeti ye erimu baminisita ekinaana plus abantu bonna bonna ababadde batakwagaliza all of a sudden baba mikwano gyo ne ku kyalo gy'ova barelatives bona n'abantu b'okyowuliranga nako bonna olwo baba bafuuse ki bafuuse barelatives bo hmm. ne bamugamba nti jangu yesu akuyita battimaayo out of excitement bw'asituka bayibuli etugamba nti n'akasuka ekikooti kyeyambala nga abamasikiini nga bwebamanyi muyinza okulowooza bwoba tokirowoozezaako ogati ok yakasuka ekkooti ye so what naye bwoddamu n'okyetegereza ekyo kyali yali act of strong faith okukkiriza okw'amaanyi ennyo mbuuza lwaki Masikiini asiiba ku kkubo. Ekikooti kino oba oli awo oba yalingawo n'ekiro nga kye yeebikka. Omusana bwe gwayakanga ennyo ng'ekikooti kino oba oli awo bambi kye yebikka ku mutwe omusana guleme kumwokya nnyo. okukasuka ekikooti kino kuba yesu amuyise alagira ddala okukkiriza okw'amaanyi ennyo nti eno gye ŋŋenda ewa yesu sure deal ekikooti kino sijja kuddamu kukyetaaga bw'atuuka ewa yesu yesu n'amubuuza nga tayito yekyokuyiga kyabweri oyagala nkukolere ki what do you want me to do for you but timayo did not hesitate priorities ze zaali yali azisengese bulungi naga mukama wange njagala okulaba nzibula amaaso nsobole okulaba bayibuli tetugamba nti yesu yamugamba nti sabayo ekintu kimu tell me one thing that i can do for you yabuuza bubuuza nti oyagala nkukolere ki oba oli awo singa yalinga gabantu betuyita smart alec yandiga nti yesu naawe tolaba nti ndi muzibe kibuuza lwaki ombuuza kyoba okolera aa yali musajja mukakkamu n'agamba nti sebo njagala onzibula amaaso nga bwe ŋŋambye nti bayibuli tetugamba nti yesu yamugamba nti londayo ekintu kimu kyemba nkukolera oba oli awo yandibadde alina opportunity okuwaayo olukalala olulamba musajja wattu oba yandiyanzoga nti seba nti engeri gye siraba esigiri sirina ngeri gye njikuma nfuniraayo omubeezi oba nfuniraayo ku, ku kaashi nkooye okusabiriza naye byonna teyabyogera yagamba bwgambe nti ssebo nyamba njagala okulaba he had his priorities right ng'amanyi nti bw'addamu okulaba ng'abantu abalala bonna kuba ebirala byonna yalinga omuntu omulala yena okujjako amaaso gaali tegalaba nti once i regain my sight ne nsobola okulaba ebirala byonna nja kwesootinga n'asaba ekintu kimu kyokka era yesu n'amugamba nti genda okukkiriza kwo kukwojeza naye n'atambula ng'amugoberera kyakuyigako kyamaanyi nti yalina faith very strong faith n'asaba ekintu kimu ekyali ekikulu abantu abalala oba oli awo twandisabye ebintu ebirala mpaayo kino mpaayo kiri mpaayo kino naye yasaba ekintu ye kyeyalowooza nti kino kyekisinga obukulu mukama bwazibula amaaso gange nensobola okulaba nja kuba ndi mu position bino ebirala okubyetuusaako njagala tulowooze mbu kinnoomu nga Yesu akulabikidde n'akubuuza nti mwana wange oyagala nkukolere ki I can see everybody will have a long list bw'aba akkiriza list nga oteekako byonna by'oyagala abamu ku ffe twalimusabye nti ssebo tusobozese famire twazirekayo e uganda tusobozese okubeera reunited n'abaami baffe oba n'abakyala baffe n'abaana baffe omulala ayinza okusaba obugagga nti bizibu biiruzi nina nyingi siina ngeri gyenzisasula ziruukirira and so many for everybody's list buli lukala lujja kuba lwa njawulo buli omu ateekako ebintu eby'enjawulo naye kyenjagala obagamba abooluganda nti ku lisi zonna zetukola twanditaddeko ekintu kimu kyandibadde ku lisiti ya buli muntu yenna kyayi mukama tuyambe tusobole okusikira obwakabaka obw'omu ggulu kubanga eyo ye ultimate goal ffenna kyetulwanirira ffenna n'abaana baffe mukama waffe bw'ali baakomezaawo obwakabaka bwe tusangibwe nga tuli bakkiriza nga tusaanidde okubeera mu maaso ge katusabe mukama waffe tukwebaziza kubanga obadde naffe mu kyokuyiga kino omuzibe w'amaaso battimaayo yatuyigiriza ebintu bingi okusinga byonna atuyigiriza nti yalina okukkiriza ng'amanyi nti olina obuyinza bwonna okumuwonya addemu okulaba era bwe kityo bwe kyali tukusaba naffe otuwe okukkiriza okulinga okwo. Bwe tunaakusabanga bye twetaaga, tukkirize nti osobola okubitutuusaako, kubanga bino byonna tubisabye nga tubiyisa mu linnya ly'Omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.
Amiina.
Amiina. Amiina.